Jerry Hunter yw'r unig Americanwr i ennill un o brif wobrau llenyddol y Steddfod Genedlaethol. Mi gipiodd e'r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010 gyda'i nofel Gwenddydd. Mae'n academydd ym Mhrydawn sydd â diddordebau ymchwil eang ac mae wedi cyflwyno cyfresi teledu llwyddiannus iawn am Gymru America. Mae e'n gerddor sy'n gyn-aelod o sawl grŵp ac hefyd yn un o'r ychydig bobl sydd wedi dadlau achos Cymru a'r iaith Gymraeg yn y Cenhedloedd Unedig. Jerry, chi wedi dewis dod ato ni fel cenedl, a dwi'n meddwl bod chi erbyn hyn wedi mwy na ennill yr hawl i ddweud pethau amdano ni. Beth ych chi'n feddwl o'r genedl fach mae chi wedi i mabwysiadu? Wel, mae'n genedl fach ryfeddol da. Mae yna gymaint syma da hynny. Dwi yn astudio Cymru a'r Gymraeg a diwylliant y Cymraeg ers chwarter canrif, mae 'na gymaint i ddysgu eto, dwi'n rhyfeddu o hyd at y ffasiwn gyfoeth sy' 'ma ynde. Ond yym fel rhywun o tu allan 'de ma' 'na ma' 'na bethe sy'n yym gweithio dyn ar adegau hefyd ynde? Dwi dwi wastad yn teimlo bod y Cymry yym yn enwedig y Cymry Cymraeg ynde dwi'n troi yn y Gymry Gymraeg wrth gwrs fy hun yym Ond yym ma'r Cymry yn yym rhy ddof yn amal iawn yn 'y marn i 'de. Yym dwi'm credu bo' pobol yn protestio digon dyddie hyn o ran yr hawlia' sy'n ddeletus iddyn n'w 'elly 'de a dw i'n yn amal iawn sy'n licio gweld pobol yn fwy be' feddai fwy milwriaethus hwrach 'de yn cwffio drost dwylliant a'r iaith Gymraeg 'de. Dych chi falle'n gwerthfawrogi ni fwy nag 'yn ni'n gwerthfawrogi'n hunen yn gwerthfawrogi'r trysore sydd ganddo ni fwy nag 'yn ni yn... Wel bosib ynde dwi dwi dwi 'di gweithio'n galad i ddysgu'r iaith a'i a'i chofleidio 'lly 'de. So hwrach dwi dwi dwi wir yn yym dwi wrth fy modd a dwi'n dwi'n gwerthfawrogi yym y bob dydd 'de dwi'n ga'l byw yma ag yn siarad yr iaith a darllen a byw yng nghanol y diwylliant 'ma 'de. A hwrach ma' 'na bobol sy'n cymryd hynny'n ganiataol 'de. Yym dwi'm yn dall' pan 'dach chi'n weld rhywun sy'n er enghraifft yn yym peidio â throsglwyddo'r iaith i'w plant 'u hunan 'de, ffasiwn drysor ar blât iddyn nhw a'n nhwytho'n cefn ni arno 'de. Dych chi'n credu yw hynna diogi neu diffyg hunan barch neu rywfath o ddiffyg hyder? Ia cyfuniad o o'r cyfa wrach 'de? Yym ma' 'na ddiogi weithia yym ma' ma' 'na gymhlethdod israddol hwyrach fel ma' rhai pobol yn ddeud 'lly 'de? Ac ma'r ffaith bod Cymru'n rhan o Brydain yn broblem ynde? Mae pobol yn ca'l 'u gwthio o hyd i yym goleddu Prydendod a ffaith bod prydeiindod yn aml yn cael ei hafalu neu gysylltu â yym Saesnegrwydd ynde? A'r Saeson hwythau ar adegau yn deilfio o gymhlethdod uwchraddoldeb, meddwl bod o'n well 'na phawb de, a Cymru hwyrach yn teimlo'n israddol weithiau ynde? A dwi'n meddwl yy m- tase Cymru'n annibynnol hwyrach fyse'n well well o lawer de, achos mae Prydain fel gwlad heddiw o ddifri calon ynde, mae... dach chi'n gwrando ar y Prif Weinidog yn siarad a mae'n... so chi'n meddwl bod Prydain yn arwen y byd ond mewn pethau fel adroddiad UNICEF ar les plant, Un ar hugain o wledydd datblygiedig, daeth Prydain yn ola, ola un allan o un ar hugain o wledydd y byd. Pam bod Cymru eisiau parhau yn rhan o wlad felly ynde? So well ar ar ei phen ei hun yn trio wneud pethau yn wahanol ac yn well ynde? Dim yn anochel yn pen draw, os ych chi o gwlad sydd, be bynnag yw ei pheledde hi fel Lloegr, mae dal yn un o'r diwyllianne mwya grymus, chimod, fel diwylliant yn y byd. Mae'n sicr yn un o ieithoedd mwyaf dylanwadol y byd. Mae'n anodd bod yn gymydog heb ddefnyddio chimod, yr iaith a'r wlad honno, heb sôn am y wladwriaeth sy'n eich traflyncu chi fel llinyn mesur. Yndi, mae'r iaith Saesneg mor bwerus, 'de. A dwi'n cofio un o'r pethau ddudodd yym Yr Athro Bobi Jones yn Aberystwyth, wrth geisio diffinio hunaniaeth Gymreig, yn deud bod un o'r pethau sy'n diffinio'r Cymry, ydy'r ffaith bod Cymru yn agor i Loegr a bod Lloegr ar y cyfan yn cau i Gymru de. Mae'n un ffordd dda o ddysgu fod berthynas anwastad rhwng gwlad fach a'r cymydog mawr pwerus. A mae'r iaith Saesneg, wrth gwrs, yn anghenfil byd eang tydi? Felly... Os o'n ni'n fwy hunan-hyderus fel Cymru, mi allwn ni gael y gorau o ddau fyd os bosib, lle allwn ni fod yn Gymru o argyhoeddiad ac o hunan-hyder, a mi allwn ni gofleidio y diwylliant diddorol a grymus y Saeson heb deimlo ei fod e'n mynd i'n llyncu ni. Wel, yn hollol 'de. Yn gyn-gydradd, fel dylai fo fod. Be sa chi'n neud heblaw am annog bobl i fod yn filiwriaethus, i annog nhw i weld beth i chi'n i weld am yn diwylliant ni ac am gyfoeth yn traddodiad ni a'n iaith ni? Ia, dechra drwy yym siarad Gymraeg bob dydd, dechra bob sgwrs yn Gymraeg, yym defnyddio'r iaith, hynny yw ma' ma' 'na lawer o wasanaethe ar ga'l sydd yn ca'l 'u defnyddio gymaint gan siaradwyr Cymraeg, Yym ac mynnu'r hawliau s- sy yna 'lly 'de? Yym i ddechrau cychwyn 'de? A jyst agor a- agor llygaid i'r cyfoeth sy yna, yr holl bosibiliadau sy ar gael drwy gyfrwng o'r iaith Gymraeg i ddechrau ynde? O' chi ddim wedi disgwl bod yn y sefyllfa 'ma, swn i'n dychmygu, pan ddarganfuoch chi'r Gymraeg, achos er bod 'na bach o waed Cymraeg rywle yn y gorffennol, fel sydd i ren fwya' Americanwyr, 'ych chi ddim yn rywun, chimod, gath 'i fagu i ddweud, 'ma dy wreiddiau di yng Nghymru'. Diddordeb academedd ddath â chi fama. Hwy yn gwerthuso yym yr ffasiwn gyfoeth sy ar gael trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, yr holl lenyddiaeth a diwylliant de, a'r ffaith bod yr iaith 'di goroesi cyhyd, o'n i'n meddwl bod 'na rywbeth ynddihi 'lly de, eisio mynd ymhellach a dysgu mwy amdani 'lly de. Ond yym na, o ran y sefyllfa dwi ynddi heddiw de, yym sy'n bod yn anodd iawn i mi ddychmygu pan o'n i'n blentyn, yym er, ma' ma' wel, ma'r Unol Daleithiau yn wlad amlieithog, mae 'na lawer iawn o ieithoedd yn cael eu siarad yn y yn yr Unol Daleithiau, ond ges i 'y magu mewn rhan reit uniaethog 'de, yn Ohio pan o'n i'n blentyn, a- anaml iawn oeddach chi'n si- clw- wel, clwed n- neb yn siarad iaith arall, anaml iawn oeddach chi'n clwed rywun efo acen dramor hyd yn oed ynde, felly mewn ffor' ma'n, 'di, dwi 'di teithio'n bell yn ieithyddol o ran hynna 'de. Chi wedi teithio'n bell yn wleidyddol hefyd achos chi ddim yn unig wedi cyfleidio'r iaith Gymraeg a wedi cyfleidio Cymru ond mi ddechreuoch chi'n byw yng Nghaerdydd a nawr chi wedi dewis mynd i fyw be se bobl yng Nghenedlaeth i'n alw Y Fro Gymraeg. Chi wedi chi wedi mynd chi'n bod yr holl ffordd fel petai yndyfe? Wel, des i i Gymru wreiddiol Oherwydd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg. Mae Caerdydd yn ddinas braf, mae'n ddinas gosmopolitanaidd ond dwi wedi byw mewn dinasoedd eraill yn y byd a dwi'm yn gwybod. Mae 'na brofiadau ar gael mewn llwyth o lefydd yn y byd ond os dych chi am fyw yn Gymraeg de, rhywun fath o fi, dwi'n hapusach o lawer lle dwi rŵan yn Nyffryn Nantlle yn y gogledd lle mae'r rhan fwya' o'r Pobl dwi'n gweld bob dydd yn siarad Cymraeg, mae plant yn cael eu magu mewn yym cymdeithas Gymraeg naturiol 'de. Ac dim yn win fi i gyd, mae'n ardal dlawd, rhywbeth sy'n cael ei hanwybyddu yn aml 'da'r ffaith bod y cymunedau Cymraeg hefyd ymysg y cym- cymunedau tlotsa sy yng Nghymru ynde. A mae 'na lot o waith i wneud yna yn o ran datblygiad cymunedol a ballu 'de. Ond dwi'n teimlo m- o ran Cymru 'wan, dwi'n byw lle mae lle mae 'nghalon i, lle yn bersonol yn sicr, a 'dyn ni fel teulu yn Hapus iawn iawn 'de ym Mhengroes 'de wrth pen bodd o fana. Mae Cymru wedi datblygu lot yn yr ddeng mlynedd, ugain mlynedd ddwetha o ran sefydliade, a wedi datblygu lot fawr dros y ganrif ddwetha o ran sefydliade cenedlaethol. Beth yw'ch dehongliad chi o lle i ni o ran diwylliant gwleidyddol i gyd-fynd â'r rheini, ag chi'n bod, i ba radde mae angen cryfhau'r diwylliant sydd yn sydd yn gwreiddio'n sefydliade ni? Ma' wnna'n gwestiwn da iawn 'de yym achos ma' 'na yy lawer iawn o ddonia o ran yym Cymry dwyieithog sy'n gallu sgwennu a dadansoddi gwleidyddiaeth a'r holl agwedd ar fywyd cyhoeddus y genedl 'de? A rywsut ma'r cyfrynga' ma' n'w wir mae'n siŵr am am bob man yn y byd ma' cyfrynga'n tueddu at yr arwynebol 'de a dyma ni'n llythytheirio drafodaeth yn enwedig yng yng Nghymru mae'r wasg 'di bod yn arwynebol iawn a gwasg Saesneg Cymru yn broblem heb son am y wasg Gymraeg 'lly 'de, felly mae angen gwe- gwella safon y cyfryngau yn gyffredinol swn i'n feddwl 'de. Ond ma'r i weddillo fo m- ma' ma'r ffaith bod Cymru'n rhan o Brydain yn broblem achos ma'r wasg dabloidaidd ym Mhrydain yn gymaint o lyffethair os 'dach chi isio datblygu trafodaeth waer a deallusol a moesol ynde? Ma'r wasg dabloidaidd yn yn ddylanwad mor bellgyrhaeddol ym Mhrydain ac yng Nghymru 'lly 'de a mae mor andwyol yn 'y marn i o ran yym safonau a yym y drafodaeth ac o ran yym hyrwyddo pyncia' fel yym yym dych ch'mod hawlia' dynol, hawlia' merched, pethe cyffredin sy'n bwysig os 'dach chi isio meithrin cymdeithas wâr a moesol 'de ma' ma'r ma' ma'r diwylliant tabloidedd 'na yn broblem un o problema mwya sy gan Gymru, ynde, oherwydd ei chyswllt â Phrydain, ynde. Does neb yn cael ei gorfodi i ddarllen y papurau yna. Na, ond iddo fo, mae, ond, ond mae'n mae ymwneud ag addysg, dydy, a diwylliant, ynde. Ac wrth gwrs, mae, mae yna lawer iawn o bobl sydd wedi cael eu magu felly, de, o, o ran hynna. Mae'n, mae'n, mae'n, ond mae'n broblem, dych da chi'n gwybod iawn bod yr ffigurau darllen o ran y papurau dyn ni'n sôn amdano nhw, cymeriad beth eraill, de. A mae'n broblem, de. Ond petai mwy o Gymry yn croesi'r ffin ac yn mynd i'r sefydliadau mawr grymus Prydeinig yna ag yn i gweithio oddi fewn iddyn nhw, mi allai hynna fod yn ffordd arall o newid... Ie, o bosib 'de. Ond hyd efo y wasg Gymraeg 'de, dwi'n meddwl ma' 'na rw fath o blwyfoldeb yng Nghymru 'de, sy'n tueddu i dyrchafu Cymru, sy'n llwyddo tu allan i Gymru 'de. Yym, gyda phob parch i chi eich hunain, dwi'n cofio codi copi o'r Cymro rw wyth mlynedd yn ôl 'de, ac mi oedd y pris straeon i gyd amdanoch chi, Ym Siân Lloyd a Huw Edwards, Cymry Cymraeg sy'n gweithio drwy gyfrwng y Saesneg yn Llundain ac yn cael sylw a chlod oherwydd hynny ynde. Yym doedd Cymru ddim angen rhyw raglen deledu fel Last Choir Standing i i i wybod bod 'na draddodiad corol gwych yng Nghymru de. A mae unrhyw Gymro sy'n dod yn drydydd ar X Factor neu rhywbeth yn mynd yn celebrity mawr yng Nghymru achos ma' 'di llwyddo yn Llundain de. A ma' hynny'n broblem, ma' rhyw fath o blwyfoldeb rhyfedd ynde, sy mond yn asesu llwyddiant yng Nghymru mewn cyd-destun Lledeinig neu Brydeinig lle ma' hyn yn broblem o ran datblygu cymdeithas sifil. Ydy e'n llai o broblem i chi os y'n ni'n dathlu llwyddiant Matthew Rhys neu Ioan Gruffudd yn Hollywood? Wel ma' hynna dwi'm yn gwybod. Fi fy hun dwi'n cofio Rhys Ifans ei hun yn deud pan ma' pawb yn son am Cŵl Cymru ac yn ei en- yy enwi fel enghraifft o hynna 'de. Doedd Rhys ei hun, wel, mae diwylliant Cymru yn fwy na tri o fandiau pop a cwpwl o actorion 'de, felly mae mae'n neges bwysig o hyd, dwi'n me'wl. I chi weithie yn stopio i feddwl pam ma' dyma'r frwydr i fi'n ymhel â hi, achos pe bai chi wedi aros yn yr Unol Daleithiau ma' 'na frwydre anferth y gallech chi 'di fod yn rhan onyn nhw fan 'na. Wel, dwi'm yn meddwl amdano fo bellach, achos Yma dwi'n byw a a ma' 'yn nheulu yn Gymry Cymraeg 'de felly pan dwi'n meddwl am yr iaith Gymraeg ŵan dwi'n meddwl am iaith am mamiaith fy mhlant fy hun 'lly 'de ac yym a'r pobol dwi'n ymwneud â n'w bob dydd o ran y gymuned lle dwi'n byw lle dwi'n gweithio ac yn y blaen y myfyrwyr dwi'n 'u dysgu 'de. Felly dy- dyna fy mywyd i 'de taswn i 'di aros yn America wrth reswm fysa pethe 'di di datblygu mewn ffyrdd gwahanol iawn 'de. On' ma' ma'n hawdd iawn bod yn anwleidyddol yn America hefyd ynde ma'n hawdd iawn dyflannu yna yym